Mähriban diňleýjiler, biziň bu günki söhbetdeşimiz Ahal welaýatynyň Duşak şäherçesiniň ýaşaýjysy, mirasgär mugallym Nurnazar Jumanazarow. Nurnazar mugallyma na ýaňy-ýakynda şanly Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi sekiz ýyllygy mynasybetli Gaýrat medaly bile sylaglandy. Ilki bilen-ä, mugallym, şu sylagyňyz bilen sizi tüýs ýürekden gutlaýas. Ýene-de Şular ýaly sylaglara mynasyp bolmagyňyzy tüýs ýürekden arzuw edýär. Sag boluň! Mähriban ildeşler, indi şu Şükür bagşy hakynda biz şu gün söhbet etmek üçin mirasgär mugallym Nurnazar Jumanazarowyň döwletli ojagyna geldik. Şu Nurnazar aga, biz Şükür bagşyny halkymyzam indi sazanda hökmünde tanaýar-da. Indi. Näme üçin şuňa şükür bagşy diýlipdir? Şular dogrusynda siz bile söhbet edäýsek. Hormatly adamlar hemme sazandalar sazanda hökmünde geçýär. Mylly agada, Pürli agada, Çary agada hemmesine sazanda diýip aýdylýar. Şükür bagşa welin Şükür bagşy diýilýär. Indi şuny ömründe ýekeje gezek aýdym aýdypdyr ekeni. Ömründe ýekeje gezek. Ýüz ýaşap dünýeden gaýdan adam. Kakam dagy bir müň dokuz ýüz onunjy ýylda doglan dünýeden gaýdanda Mälik baba egnimize göterip gitdik. Tik diýýär. Hemme duşak adamlary oň barka gören adamlar. Ýöne bir agam bardy. Rejep kakam, kakamyň dogany. Ol bir müň sekiz ýüz togsanynjy ýyllarda doglan adam. Şükür bagşyň sazyny ýanynda oturyp gaty garramaka-da kän diňleýän adam. Özem aýdyma, saza gaty düşünýän adam. Zehinli adam. Döwrüniň hemme elipbilerini okap bilýärdi Rejep kakam. Arap elipbiýinem, beýleki elipbilerem, soňky ors elipbiýinem, latynça elipbilerem, hemme elipbileri okap bilýärdi. Özem öýleri mydama kitapdan doly adamdy. Şükür bagşyňam ýanynda kän bolupdyr-da, şol aýdan aýdymyny ýekeje gezek aýdanam bolsa, soň haýyş edip, Sözüni gaýtalap aýdyp beripdir, şonda Rejep kakam bellän ekeni. Şoň bellän sözlerinden alty bent bolmaly şoň özi diýip, bir bendini doly bilýär eken, iň soňky bendini, kä ýerleriniňem beýleki bentlerden bir setirini, iki setirlerini bilýär eken. Şony alty bende getirdik. Bir Babadaýhan etrabynda bir mirasgär ýoldaşymyz bar. Muny ýüz elli ýyl mundan öňki pikir edýän adamyň dünýäsi bilen düzmeli-ä muny. Onsoň hökman muňa dyndy düşünjesi gowy bolmaly. Ýaňky Şeýdip Baýram mirasgär ýoldaşyma sen gaýrat etde şuny bir düzüp ber diýip muňa goşgyny düzdürdik. Onuň ýene-de muňa birnäçe adamlaň kömegi bilen mirasgär adamlaň, şahyr adamlaň kömegi bilen, bagşylaň kömegi bile muňa üýtgeşmeleri girizip şuny Şükür bagşyň şo wagtky aýdymy diýip getirip aldyk. Indi belki diňleýjilerimiziň göwnünden turar diýen pikirimiz bar. Indi şu aýdym nähili edip aýdylyp. ýazypdyr. Ýazjemal biz öňem Şükür bagşy barada kän gürrüň beripdik, ýöne edil şu bagşy adyny alşyny aýtman geçipdik. Şoň üçin birnäçe zatlary ýene gaýtalaýan bolmagymyzam mümkin bolup, ony gaýtalamasaň, bu aýdymyň alynşy doly derejede adamlar kabul edip biljek däl. Ine, Şükür bagşy doganynyň yzyndan gidipdir. Dagdan aňryk geçip gitmäkä adamlar bilen öwrenipdir. Bu ýerde bir Çapyk han diýlenem bir gazap adam bar ekeni. Bu adamam bir dawa tapsa toýa barmaýan adam, örän bir diňe urşasy bolup duran adam, şuň bilen gaty käýişip gitmeli bolupdyr, ýöne barda ötä git diýlenler, şoň al bahana gözläp ýören adam alamançylyk etmäge bolup, bir täzeden bir doganynyň zaryny çekip ýören adam, ýene bir adamyň çagalary meň doganym üçin ölmesin diýip, men özüm dutarym bile gitjek diýipdir. Söwda aragatnaşyk. Bar bolmaga çemeli. Şu Mämmetýar hanyň çalrak saz çalyp bilýändigini, özüniňem bijaýgat sazy gowy görýändigini, şoň köşgünde sazanda adam saklaýandygyny eşidipdir-de, dutaryny alyp gidipdir. Baryp, daşky adamlaryndan gelenini habar edipdir. Dogrudanam sazy gowy görýän adam ekeni. Şuňňal dutarly bir adam gelipdir. Saz çalyşmak üçin gelipdir zat diýipdir. Ol Mämmetýar han muny kabul edipdir. Mämmetýar hana aýdypdyr, Meň ynha doganym size ýesir düşüpdir. Diýipdir eken welin, men şuny saz çalşyp almaga geldim diýipdir welin, aý, bir güýmenje tapman oturan han bolmaga çem, gaty gowy-da diýipdir diýýär. Ynha, meň sazandam bile saz çalşarsyň, ýeňseň-ä-ä, dogan galyp gidersiň, bolmasa-da ýanyna girip ýatarsyň diýipdir. Guý, men oňa razy bolup geldim diýipdir diýýär. Onsoň märeke çagyryp, jar çekdirip diýýär Mämmetýar han. Uly Şowhun turzup diýýär. Bir uly baglygyň içinde bende mydama gürrüň berýär eken. Ol ýaşynyň soňuna çenlem her ýerik barsa muňa saz çalyp başlamaka, Şükür aga, bir doganyň boşadyp gelşiňi aýtsana diýýär ekenler. Ol kyn görmän mydama gaýtalap aýdyp berýär eken. Ondan gaty kän adamlar eşidipdir muny. Onsoň Mämmetjary han bu Şowhun bile başlapdyrlar, sazlar çalyşmaly şertlerini aýdypdyrlar. Ýa biri gaçýa, biri kowýa, ýa saz döretmeli, şoň ýaly edip gidipdirler, saz, märeke-de dym-dyrsyk bolup diňläp otyrmyşynlar welin, Gulam bagşy gaty ýeser adam bolmaga çemeli. Şükür aga aýdýarmyşyn, Baý, baý, gaty ussat adam eken diýipdir diýýä. Ýöne doganymyň yzyndan gidensoň, alaç tapman, her zatlara, her ýollara çalyp görýän welin, hezil berer ýaly däl diýipdir diýýä. Ahyry perdäni, kakuwny kakmandyr-da, perdede Saz çalyp gidipdir welin Gulam bagşy nätjegini bilmän duruberipdir diýýär. Durupdyr weli hemme kişi äşgär bolupdyr, adamlarda duşmançylyk bu sazyň arkasy bilen ýitip gidipdir-de, özleriniňki ýa myhman diýen zat bolman adamlar uly gopgun turzup Şükürbaşyň ýeňenini gollap gutlap başlapdyr weli Mämmetýar han saklapdyr diýýär. Saklapdyr-da, bolsa-da han adam sazandasynyň ýeňilenine diýýär gahary gelipdir-de, Näme üçin durduň, çalman duruberdiň diýipdir weli diýýär. Muň pylly-pyllysy neje oldy diýipdir. diýýär. Stada durdum, bilmedim, yzymy tapmadym diýipdir. Weli, biziň bagşylarymyz, sazandalarymyz köplenç aýdym aýdanda Nejolly diýip, bir, iki bent goş, sazam çalýarlar şoň yzyndan. Onsoň bolýar diýipdir. Sen ynha ýeňdiň, doganyňy. Onuň Mämmetýar han bagşysyna näme gahary gelse-de, halkyň şowhun berip, muny gutlap duranyny bilip, bir bolýan wakada özi ikinji derejeli adam bolmajak hökmünde, Berekella, sen ýeňdiň diýipdir. Indi edil şu taýda Atamyrat Atabaýewiň Türkmenistanyň halk ýazyjysy Şükür bagşa bagyşlap Gudurat bar diýen goşgusyny mundan kän ýyl öň düzüpdir ekeni. Şu goşgyny okap berjek. Il üçin, ýurt üçin, ar üçin saýran Şükür bagşyň dutarynda gudurat bar. Ol gylyçdan ýiti, naýzadan parran, Şükür bagşyň dutarynda gudrat bar. Belent dagdan, düzleň pesinden alnan, Heňleri çeşmeleň sesinden alnan, Geň ýeri arş üsti tilsimden alnan, Şükür bagşyň dutarynda gudrat bar. Güläp gursagynda dileg-dogasy, Çägäň urpagynda perzent yhlasy, Çünki arkasynda beýik Sährasy Şükür bagşyň dutarynda gudrat bar. Owaz ýalyn bolup dünýä çabyranda, Öňem ýanan ýürekleri daglanda, Agladýar ol dogan diýip aglanda, Şükür bagşyň dutarynda gudrat bar. Ýek-ýek çykyp garşy dursa är-äre, Kim güýje daýanýar, kimse hünäre, Sen hem ussat welin, gulam biçäre, Şükür bagşyň Dutarynda gudrat bar. Ine şeýdip bütin türkmeniň gursagyna doga bolup giren Şükür bagşy Mämmetýar han zyndan saklaýan adamsyna Getir açarda ber Şüküre, bar doganyňy alyp gel diýipdir diýýär. Gitmäkä öň adamlar aýdypdyr eken şu zyndanyň içinde adamlaň çyg ýerde duransoň eşikleri çüýrüýär. Doganyňam alyp ile çykarar ýaly däldir. Eşik äkitgin bärden diýipdir diýýär. Türkmeniň bir garma dony syrdap, işlikli edip, Köýnek edýärler-dä, çäk-ýaka köýnek bilen. Şoň bir doganyna diýip bir köýnek alyp gidipdir ekeni. Onuň bir don alan ekeni ýany bilen. Hem bir telpek alypdyr-da, şuny ýanyna alypdyr-da, indi şo zyndanyň içinde geýindirip, doganymy ber diýin, alyp çykyp gaýdaýyn diýip, ýanyna-da elleri aýpaltalylyja adamlar, serbazlary zyndana muny alyp ertipdirler. Zyndançy gapyny açypdyr-da, zyndanyň içine aşak düşüpdirler weli, başga ýene-de bir bäş sany türkmen adamy zyndanyň içinde ýatyr ekeni. Indi bi bendeler Çukurbaşyny bir gyrmyz donly, silkme telpekli adam görüp, Çukurbaşynyň öň atlaryny eşidýänem bolsalar, muny begenişip, bular örän üýtgeşik bir ýagdaýa düşüpdirler we şulaň içinde doganynyň elinden tutyp, alyp gaýtmaga bogny ysmandyrda-diýä. Han, doganlar, bir duruň, men häzir gelýän, diýipdir-de, yzyna gaýtjak bolupdyr welin, äkiden adamlar başga bir ýoldan, el öňki äkiden ýerinden däl-de, nahar şol bişirilip durlan ýerden alyp gaýdypdyrlar diýä. Nahar bişirilip durlan ýerde bir gyzjagaş Şükürbaşyny görüpdir-de, bir ýedi-sekiz ýaşyndakyjyk gyz bolmaga çemeli. Ylgap gelipdir-de Şükürbaşyny ýa garsa gujaklap diýýär, Waý, kaka jan, gelmediň, meni äkitmediň, diýip diýýär. Ýöne bar-bar bagyryp-gygyryp ýapyşyp durmuşyn bir gyzjagaş muny. Şol gyrmyzy donly, telpegini görüp, kakasy döreýdip göz öňüne gelýän bolmaga çemeli bu çaga. Onda bu nahar bişirip duran aýal adamlaram ylgaşyp gelip muny aýyrjak bolupdyrlar welin Şükürbaşy degmäň diýipdir. Türkmen gyz dagaş oň eşik zat diýä bir gyrnak edip saklanyp ýörlen bolmaga çemeli eşiginden zadyndan tanar ýaly däl diýä. Ýanyndaky el aýpaltaly adamlar hem aýryjak bolup dur o şükür başy degmäň diýipdir weli indi bir hanynyň ýany hatyraly adam degibilmändirler muňa. Bu jagaş gyz ýöne bagryna basyp diýä wah kakajan äkit meni gelmediňä garaşdym-a diýip diýä bir aglaýa zadyň sen däl diýä. Nätjegimiz.
Hawa, şoň gyrmyz donundan, silkme donundan kakasy diýip göz öňüne gelýän bolmaga çemelle, çaga bolansoň. Onam Şükür bagşy aýdýardy, ýa bende bir akyp duranja suw bar, baglaň düýbünden akyp duran, şuny aldym-da, ýüz jagaşyny ýuwdum bu çagaň diýipdir. Beri-dä diýip getirenje, şu syrdalanja kürtekçänem geýdirdim welin, topugyna ýetip duranja boldy. Telpegimi çykaryp, tahýamam kellesine geýdirdim welin, bir adama meňzedi, näme, indi muny aýryp bolanak diýýärdi. Ýöne ýapyşyp dur diýýär. Elinden tutup Mämmetýar hana garşy ýöräp urapdyr. Ol Mämmetýar hanam, halkam hemme kişi görüp dur diýýär bu wakalary diýýär. Ýanyna barypdyr welin, Mämmetýar han, Şükür, hany doganyň diýipdir. Näme almadyň diýipdir weli, Şükür bagşy. Han aga, oň içinde doganym meň ýeke däl eken-ä diýipdir diýýär. Bu halk diýýär, güwläp gygyryp galypdyr weli, ýaňky Mämmetýar han diýýär, bir dur bolup duran wakany öz elinden goýbermezek bolup, barysyny al diýipdir diýýär. Ine, yzyna dolanyp dur-da diýýär, ýaňky zyndanyň içinde ýatan bäş sany adamy ýene çykaryp alyp gaýdyp dur gelýär. Ýaňky bendeler begenjine märekäň içine gelinçäler telim ýerde ýykylypdy, aýaklarynyň damary çekişip ýatan adam üsti-başy görer ýaly. Getiripdirler weli, adamlaryň içinde bir merdirägi, batyrrajygy diýýär, Mämmetýaganam seredibem durmuşyn welin, donuny çykaryp, biri diýýär, birine donuny geýdiripdir diýýär. Beýlekilerem muny görüp diýýär, bäşisine-de egnindäki donlaryny geýip, geýdiripdirler diýýär. Ine doganlary boşapdyr, bujagaç gyzam muň ýöne ýanyna ýelmeşip dur diýýä şeýdip aglap ýarym ýaş bolup dur bolýa. Ýaňky diňläp oturan tomaşaçylaň içinden biri turupdyrda diýýä Han aga bi sazandalar ikisem zor eken Şükür bagşy ýeňdi gep ýok ýöne bular biri birini ýeňjek bolup bir sazyň başyny çaldylar bir saryň soňuny çaldylar muny bir täzeden bir muňa bir saz çaldyr muny alyp galdy Bir diňläliň, Muň ýaly waka bir gaýtalanyp duran zat däl, diýipdir welin, diýýär. Hany Şükürden soralyň, diýipdir, diýýär. Şükürem işi biten adam, Bor han aga, diýipdir, diýýär. Ine, täzeden jar çekdirip, diýýär, ýaňky ýerde oturyp Şükür bagşy saz çalyp başlapdyr, diýýär. Şükür bagşy indi şu adamlar üsti diýýär bir märeke barmyşyn, ol yzky adamlar görýämikä diýer ýalak, bir sesi eşidilýämikä diýer ýaly. Ýöne şo Şükür bagşyň salýan dutary gelen jyssam Ýasan dutary gapyrga-gapyrga arkasy soň. Şol Şükürbaşyň kinosy alnanda-da Aman Handurdyýewiň elinde şo dutar bardy. Şol Şükürbaşyň şol Eýrana giden dutary. Soňam kä bagşylarda, ýaşuly bagşylarda gördüm men şo dutary. Şu edil häzirki elektro dutar ýalak ses çykýar şoň. Şu gelen jussy diýilýän adam, näbiläýin, nähili edip ýasapdyr ony, ýöne edil elektro dutar ýaly halka eşidiler ýaly edip çalýar. Şeýdip çalyp beripdir. Aý gitdigiçe joşup, ýumşy biten adam çalyberipdir, çalyberipdir, weli märekäň içinde diýýär, bir adam horkuldap aglap başlapdyr diýýär. Şu bir muňa hiç kim Mämmetýar hanam diňläp, eşidibem durmuşyn welin, muňa hiç kim hiç zat diýmändir. Çalyp bolupdyr-da diýýär. Han bir zat diýerimkä diýipdir, ol hanam sesini çykarmandyr. Onsoň Şükür bagşy aýdypdyr diýýär oňa, Näme dogan, aglaýaň? Ýesiriň barmy? Hanyň ýanyna şu wagt sözüm geçýä, seňkinem diläp bereýin diýipdir wol. Ýok, aga diýipdir diýä. Näme, bergiň barmy? Aý, ýok, aga. Onda näme üçin aglaýaň, dogan? Aýt ahyryn diýipdir wol diýä. Wah, şu seň ahyr bir gün ölüp, Garaguma garylyp gitjegiň gözüňme gelip aglaýa diýipdir diýä. Hiý, şeýle bir adamam ölüp bir Garaguma garylarmy? diýip, şoňa ýadyma düşüp aglaýan diýipdir diýä. Ondan soňam muňa saz çalyp beripdir. Garaz, adamlar gaty hoşal bolupdyrlar. Bolupdyr, indi bolýa, ýöräbermekçi bolupdyrlar welin, ýaňky agasy-a täzeräk düşenmişin weli, beýleki adamlaryň biri on bäş ýyl zyndanda ýatypmyşyn, satyn alyp bolman. Biri on iki ýyl ýatypmyşyn. Beýlekilerem ýedi-sekiz ýyl ýatan adam ýöräp bilenaklar diýýä. Indi ol agasyny ýöräbilerlik ýagdaýy barmyş, berdigiň bol, o gyzjagaşam atynyň syrtyny alyp ýöräberjek bolupdyr weli, gymyllabam bilenak diýýä-dä bular. Ýene bir adam ýerinden turupdyr-da, Alyk gelip muňa bir ulag, aýawulag beripdir. Beýlekilerem muny görüpdir-de, bäş adamyň her haýsyna bir aýawulag tap beripdirler. Munuň minibilen aklar diýýär, biriniňki eşek, biriniňki ýaby diýýär. Ýaňkylary mindiripdirler, hemmesini bäş sany adam, alty Berdi bilen alty, Gojagyş gyz bilenem ýedi. Muny alyp ugrapdyrlar, indi her haýsy öz ulagy bilen çukurbaşam ýöräp barýarmyş. Ol ýaňky diýýär, bäş adam diýýär, zyndanyň içindäki agasy bilenem alty. Şu diýä yzyna seredişip gelýärler diýä-de, ýene yzlaryndan haçan bu aýpaltaly adamlar ýetip gelýän ýaly, bendeler şeýdip yzyna garaşyp, yzyna garaşyp gelýämişinler welin, duşagyň edil ilersindäki dag diwana köw diýerler-dä, şuň içindenem bizi duşak çaýak ýa. Şuň belentlige gelipdirler weli Berdi, täzeräk giden adam, onuň Han-ha, duşak görünýä diýipdir weli-ýä, ýaňky ýesirler diýä ýöne gözüniň ýaşyny saklap bilmän duran bolaýypdyr diýä. Şükür bagşy elbetde öňem içinden bir zatlar pikir edip gelýän bolmaga çemeli. Däli göwnüm, ýöw deli Watana, Bize onda gözi-ýolda galan bar diýip Saýat Lemra dessanyndan şol aýdymyň iki setirini aýdypdyr welin, ýaňky benneler diýe palça-palça eşekden ýawdan özlerini ýere goýberip, Aý, Bagşy aga, yzynam aýdyp ber-de, yzynam aýdyp ber. Bular şeýdip gitmän durmuşynlar diýýär-de. Şükür bagşam atdan düşüpdir-de, dutaryny çykarypdyr gabyndan-da. Şo galan maryň heňinde özi Göw kellesinde aýlap gelýändir-de, bir aýdym aýdyp beripdir, pikirindäki aýdymyny aýdyp beripdir. Bular diýýär, ýöne hezil edip diňläpdirler. Indi şol aýdymy ýaňky Rejep kakamyň aýdyşy bilen muny tapdyk, muny bir düzdük hasap etdik. Şo goşgyny okap beräýeýin. Goşgyň ady Galan bar, zaryn çekip. Ýetip geldik Watana, ýat illerde ýagşysam bar ýamanam, bendi bolduk, tapylaýdy bir çäre, ölseň läşiň henneklere zyňan bar. Bagryn paralaýar Watan nalasy, gözün ýaşlamasyn peder balasy, ah çekmesin gara gözli lälesi, aýralygyň ýükün çekip gelen bar. Dagdan agyr aýralygyň keşigi, ir garrydyr, ejiz oglan uşagy, şükür gördük, Eziz obam Duşagy ülkämizde gözi ýolda galan bar. Ýatlap il gününiň geljek ötenin kalbynda sazyny çalan watanyň saz bilen ruhun basyp gedemiň ýüzlerine kesip kesip çalan bar. Gara gazmam hünärimdir kesbimdir ak patasy aşyk aýdyň pirimdir päk göwünli ynsan seniň zaryňdyr her perdäňde namysym bar arym bar. Bagşy Aýdar Şükürem kän hudaga aýralyk salmasyn Şahu gedaga Birin isläp gitdim tapdym alty aga Biri naçar sekiz bolup gelen bar. Nurnazar aga indi şu goşgyny aýdym setirlerine geçiren ussat aýdymçymyzam barda. Hawa. Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň ýaşaýjysy Amannazar Ataýewiň şägirdi. Amanmuhammet Ahmedowyň ýaňky goşgy setirlerini bir aýdyma geçirip, aýdanyny söhbetdeşligimiziň şu ýerinde şol aýdymy diňleýjilerimize ýetiräýliň. Ýetireliň. Bu aýdym bolmasa, bu kemter bolar. Şoň üçin han bagşy aga bir gaýrat edip aýdyp ber.

Gabyna salyp durdy. Hany, indi eşegine minibilen-ak diýýämiň? Birem, agasy elhalyrajyk bolansoň, diýýär, eşeklerine mindiripdirler, ýaby berilene ýaba mindiripdirler. Şeýdip, duşaga gelipdir bular. Uly halkmy, derrew çopan-çolukmy öňlerine çykyp, bir buşlukçy barypmy, garaz, halk eşidipdir, öňünden çykypdyrlar. Gelip onsoň bular, Şuny ýaňky alty adam Şükür bagşy diýip muny adykdyryp gidiberipdir şeýdip. Ýaňky aýdym üçin ýogsa ilkinji gezek şol aýdymy aýdypda. Birinji gezek aýdylşy şol ýesirlikden çykan adamlar begenjinden hiç kime gezek bermän ýöne oba gelenseňlerem bagşy aga ýaňky aýdymy ýene gaýtalap aýdyp ber bagşy aga bu oba adamlaram näme aýtdyň how Şükür aga diýämişinler welin sesini çykaranak diýä. Onda şondan bagşy ady galypdyrda. Şondan Şükür bagşy ady galypdyr soň ondan bir halk Üýşüp toý edipdirler, Berdi gelipdir, ýene bäş sany adam, o gyzjagaş gelipdir. Toý edipdirler, saz çalyp beripdir welin, ýaňky ýesirler şu aýdymy gaýtalap aýtdyrjak bolýarlar diýýär. Agasam welin bende aýtmandyr diýýär. Aý, adamlar aýdar-la gerek bolsa diýip, ýekeje gezek şo dagyň içinde şu galan bary aýdypdyr-da, Şükür bagşy adyny alyp, Şu adam hemme kişi oňa edil hamana ömür aýdym aýdyp beren ýaly Şükür bagşy ady bilen gidiberipdir, şeýdipdir. Dostum aslynda sazanda ol. Diňe sazanda, başga aýdymam aýtmandyr. Ýöne şo ýesirleň zar-zelil bolup gelşi, şuny boşadyp alyp gelşi, öz ýüreginde-de bir zatlar joşupdyr-da, ýaňky goşgyny özi düzüpdir-de, şeýdip aýdyp göberiberipdir. Indi Şükür bagşyň Bagşy lakamyny alşy şu waka bilenem Şükür bagşy bolupdyr-da gidiberipdir. Şükür bagşyň diňe bir gyzy, bir ogly bar. Hurma diýibä gyzy bar, birem Işan diýibem ogly bar. Şondan bolan Baýram işan diýilýän adam bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýyllarda doglan adamdy. Şolan soň Nurnazar diýdi, Senden başga şuňa şeýdip bir yhlas edip yzyny yzarlap ýörenem ýok. Maňa diýdi, Ynha, atamdan galan bir çekiç bar, gelen Jussa diýilýän adam oňa-muňa gidende bir aýdan, kyrk günden dolanyp gelýär eken-dä, Şükür bagşy. Perdeleň zatlaň pozulanda özüňden başga bir adam özüňçe düzetmez diýip bir çekiç-çagaş Şuňa şükür başa sowgat beripdir. Indi şunin-ha men agtygynyň maňa bermegi bilen meň maşgalamda, meň öý muzeýimde indi Şükür bagşyň gelen jussaň Şükür bagşa sowgat beren çekiji şu. Indi bir enaýyja sungat derejesine ýetirilenje çekiç. Şu munuň sapyny özüm oýdum. Ýöne demri şu gelen jussaň şu dutary beren adam, ýasan adam şuňa şu çekijem ýasap beripdir. Nurnazar aga köp sag boluň Şükür bagşy ussat bagşy hökmünde biziň aňymyzda hemişelik ýaşaýarda. Beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň. Janyňyz sag başyňyz dik bolsun. Ýenede şular ýaly toýly günlerde gyzykly söhbetdeşlikler etmek bize miýesser etsin.
Sag boluň. Sag boluň.